oñe'ẽva la por el sistema de agua, por el mejoramiento para la salud y bienestar del pueblo y de la comunidad donde estamos. Ha upéva la jahekáva la y potĩ, la jahekáva enteroite hendápe jaguereko hag̃ua, y entonces upéicha rupi he'i ñande la Junta de Saneamiento de Curuguaty he'i ñande El uso racional del agua potable beneficie a todos, he'i, racionalmente jaipurúramo pe y enteroitépe ñanderupitypáta, he'i. Ha en el día de unos díango ojapo oñeinagura hague la segundo tanque del lado San Isidro lado Este, rango pe cuartel korapy entre upépe San Isidro terreno-pe curva-pe ojejapo peteĩ tanque ha upéi ojejapo jey otro tanque tuichavea con otro pozo ojejapo entonce para poder proveer agua potable exclusivamente para el barrio San Miguel-pe ha pe otro tanque ha'e michĩmievea ha'e pe zona San Isidro-pe lado este-pe ha barrio Ciudad Nueva-pe ojoápe, entonces opotencia hag̃ua upe hague parte oĩ ha oprogresa con la ciudad de Curuguatỹ ambos lados y en todas direcciones he'ía de este, de sur, de norte, sur, este y oeste he'i oĩngo ñane amigo Luis Alfonso he'i ha upeichaite ngorã Curuguatỹ oprogresa, upéicha rupi la Junta de Saneamiento de Curuguatỹ oguereko la proyecto de mejoramiento, en todas partes, en todas zonas ha upéva entonces la trabajo ojapóva. Ha he'i voi ñande la Junta de Saneamiento Kuruguaty omotenondéva hína como presidente el profesor licenciado Luis Barreto Godoy la omba'apohála por el mejoramiento conjuntamente con la comisión directiva, he'i. Ha ja'évo la Comisión Directiva vicepresidente ha'e el profesor licenciado Miguel Noria Vera, secretaria ha'e la profesora María Luisa Urbieta, tesorera ha'e la señora Rosy Lorena Galeano ha upéicha avei la vocal ha'e Doctora Nilda Noria, vocal suplente ha'e che, profesor Lorenzo Galeano ha síndico titular ha'e karai Julio César Colmán ha síndico suplente ha'e la el señor Claudio Chaparro, ko'ã ha'e la autoridades de la Junta de Saneamiento de Curuguaty. ha upe rie oĩ la funcionarios, funcionario administrativo y funcionario técnico oĩva oĩva la omba'apóva entonce hamia ha'e hína entonce la omba'apóva la Junta de Sanamiento de Curuguatýpe para mejoramiento del servicio de agua potable. Ha ja'e omejoramiento oguereko conjuntamente con la Gobernación ojapo mehoramiénto de uno, de uno lugár ha'évape Polideportivo Rovaipe IPS ykére oĩ peteĩ pózope Cuartel La Victoria he'íva upyaypy peteĩ pózo ha upépe oñemoĩtia peteĩ tánke de treinta mil lítro. Ha oñemo'e ojejo'óta la pe rrutavýrupi la káñope ótro hendápe ojejo'o háicha avei, ha oñekonektáta pe polideportívo ypýpe, entónse ome'ẽve hag̃ua ma presión água upe água upe pártepe, polideportívo kupépe, upéipe dóvle avenída remombyrýpe oho la kañería upépe, ha entónse upépe omehora hag̃ua el servísio de água, omehora hag̃ua upe água upe párte avei oĩhína. Ha ja'e omehoramiénto upéicha avei el mísmo proyékto kon la governasión oguereko vai mehoramiénto. En el barrio industrial, en el populoso barrio industrial he'iha upépe pe cancha ocho de diciembre-pe oñemoĩta avei peteĩ tanque treinta mil litro para poder mejorar el servicio de agua. Péicha omba'apo oho la Junta de Sanamiento de Curuguaty entonces ojeprocupa la ciudadanía en general ha oinvita avei a los usuarios oĩva más atrasado de de tres cuota a su servicio de agua ikatuha og̃uahẽ hína al corte. Ojapo upéva hikuái trabajo ojapo oho avei hína la ohasáva tres cuota hína ojapo oho la corte hína ha oñog̃uahẽvo ñande la corte-ngo treinta mil ha tres cuota-ngo noventa mil guaranínte. Noventa mil guaranínte upe a la tres cuota jadevérõ ha la ojekorta ñandehegui katu japagárã ciento cincuenta mil guarani ejapagárã derecho de conexión ha upéi noventa mil guarani la deuda jaguerekóa. Ha entonces por no umíape ñag̃uahẽ japaga ikuentave japaga la ñande servicio de agua ndovaléi la ñanderesarái Che resarái he'íngo algúno, mba'éichaiko aipo servicio de águagui ñanderesaráita, mba'éichaikope ñande celulár isáldo opa ha nañanderesarái reajakarga jey hag̃ua. Ha upéicharanta he'íngo pe ýngo pyharevete jaipurúma japáyre pyhare ha jaipuru tol día jaipuru ha Algúno ojahu do vése, tres vése ha mba'e ojahu un díape ha umi año hetave oipuru hína ha entónse peichaguáva nañanderesaráivia'ã ha jaha japaga ñaime al día la ñande servísio de água potáble. Ha upéva oinvita ñandéve la Húnta de Sanamiénto de Kuruguaty ha upévare he'i voi ñandéve la iñeslógan El úso racional del agua potable benefisia a tódos, he'i. Erzán, he'íngo che peteĩ, peteĩ karai la Erzángo he'i, eh, solamente la Junta de Saneamiéntope-nte ointerferi he'i la orregula he'i ore, ore naipóri la orerreguláva oréve he'i, ore Comisión de Agua he'i. Enteroitépe la regulación de Ersan og̃uahẽ ha'éva Comisión de Agua, Junta de Saneamiento, Aguatera Privada, Aguatera del Estado ha'éva Esap, umívape enteroitépe og̃uahẽ la Ersan ha orregula la servicio, mba'e he'ise ocontrola, ocontrola la servicio de agua potable, oje, Ojeklorápa la ñande y? Ha'épa realmente agua potable o agua natural? Ha upéicha avei jaguerekóva la micromedidores. Micromedidores niko ha'e peteĩ exigencia omoĩva la ERSAN, upévante la ome'ẽ ñande la uso racional jaguereko hag̃ua he'i. Racionalmente jaipuru hag̃ua la y E solamente la Ersan la ome'ẽa ñandéve, he'i. Ha ndajarekóirõ la medidor he'i la Ersan ke hasy la racionalmente jaipuru hag̃ua. Ha upéicha rupi heta oĩ la ojekoloka cho la micromedidor ha ombopochy chupe. Ipochy alguno no, he'i upe ñembohory cherehe hetaitei ou che la costo, he'i. ha péango, péango omarka correctamente omarka pe jaipurúva ha ñañohẽreívante. Alguna véseko oĩramo hógape oñeherei pe canilla hína ha operde la y ha nopenái hese ha oñehẽ hína ha upéicharamo la micromedidor omarka, omarka upéva hetave omarka ha ohasáramo la consumo mínimo. Ohasáramo la konsúmo mínimo ojekovróima ojekovráma la excedenté, hérava la excedenté. Konsúmo mínimongo la Ersán ome'ẽ ñande quince mil lítro, quince métro kúviko un mépe jaipuru'arã, upéva ha'e quince mil lítro de água un mépe, quinientos lítro por díape osẽ ñande la jaipuru'arã. Ha la ñane kanílla ñanderesaráina ñambotýi ha oñehẽ hína pyharekue entéro oñehẽrõ. Upévapa ndohasamo'ãima la quince mil lítro hína ndohasamo'ãipa la cincuenta mil lítro mba'e hína la un diápe ha upéva algúno oĩ la nokomprendéiva he'i hesaráinte kuri he'i ha la micromedidórko jarekóramo entónse omarka upéva ha upéva jakuida va'erã la ñande servísio de águare, jaikuaa, jakuida va'erã la ñande instalasión domisiliáriare Oiméramo la pérdida de agua oreko la ñane instalación jaarregla va'erã, ñande rogapýpe operdéramo la y hína jaarregla'arã, ñane cisterna ndojokóiramo jaarregla va'erã porque oñehẽ upépe hína, ñane canilla oñembyaímaramo ha ndojokovéimaramo hína otyky ocherroro'i hína ha upéva heta omarka hína yvdiápe heta pérdida oguereko ha entonce umi va'erã oservi ñandéve la ñane micro medidor ha upéicha rupi iñimportánte la jaguereko la micromedidor pára podér utilisa rreálmente rrasionálmente jaipuru hag̃ua hekoitépe la y ha upéva la ohekáva entónse la Ersan he'i ñandéve

Pe alcantarilla osanitario ifaltaitéma ñande ape ko kuru guatýpe jaguereko hag̃ua la desague de cocina, de baño y otro jaguereko hag̃ua la ñande rogapýpe entonces jaheka péa la jareko hag̃ua la desague jaguereko hag̃ua Jaguereko hag̃ua ha upévango entonces la jahekáva ñande ikatu hag̃uáicha realmente jaguereko la he'íva ñande la Ersan he'íva ñande ikatu hag̃uáicha jaguereko. Ha upévango alguno oĩ he'i la Ersángo ha arrepeti jey he'i Ersángo he'i solamente orregula he'i la Junta de saneamiento-pe he'i comisión de agua nahániri he'i, no. enteroitépe orregulapa la Ersan orregulapaite enteroitépe oreko aie sistema de águape ha upéi enteroitépe oĩvape oĩva água superficial ha água água oĩva avei yvyguýpe umi a Ersan la opodéva hese el Estado el Estado dependiente del poder ejecutivo he'ingo ñande ha upéi he'i ñande otro témape he'i ñande supervisar el nivel de calidad y de eficiencia de servicios. Calidad he'ise iporã hína. Iporãpa la ñande y, ojeclorápa la ñande y, ha eficiente servicio he'ise las 24 horas oĩarã naipóri algún desperfecto mecánico. Controlar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes he'i. Ha péva oñe'okontrola la Ersan, entonce upéva la okontroláva ñande ha upéva ñande la jahekáva, entonce por esta programación para dar aclaración, hetángo oĩ la ciudadano oĩva ha nokomprendeséiva he'i no he'i péva ojapo he'i la Junta de Sanamiento Kuruguaty, he'i péva ojapo la Junta de Sanamiento Naranjaty, No pea la Junta de Saneamiento San Cayetano guante la iléi péa he'i, la Ersan léipe oĩ ha upéagupe léingo ñakumpli va'erã enterovetéa la usuario ñakumpli va'erã ha ñaiméva la reglamento ryepýpe ñakumpli va'erã ha la Micromedidor es una exigencia de Ersam, nikatúingo la una sola vépe enteroitépe oñemoñembaitéma la medidor porque oreko la icosto ha ko'ág̃a nueva instalación ojejapóva sí o sí con micromedidor-ma ojekoloka. Junta de Saneamiento Kuruguatýpe nueva instalación oĩva con medidor, Junta de Saneamiento San Cayetano-pe nueva instalación con medidor ojekoloka. Ha upéva entonces ha'e ome'ẽta la racionalidad eipuru hag̃ua, hekoitépe ojeipuru hag̃ua la y ha upéva la oĩva. Ha ndorekóiahína en el día de mañana oguerekótamahína la micromedidor ha upéva oguereko la icosto. ndaha'éiko la ome'ẽntevape a lo mitã hína, pévanga oijoguárã empresa privada-gui ha ovale ciento cincuenta mil guaraníes cada uno la jajoguátava la uno a uno, ha ejoguára, ejoguáramo cien mba'épe mboy upéva ovale hetaiteímango upéva la ovale la plata-pe g̃uarã hetáma ha alguno oĩ ndopagaseiva la imicro medidores pévango ndojepagáivarã he'i ha ndaipotaivéi a vece he'i. Ha péango exigencia la jaguerekóvo la micromedidor ha jaguereko hag̃ua la control del uso jareko hag̃ua del agua jareko hag̃ua upearã la micromedidor ha umi ndopagáivape hína ndopagaséi ape amomandu'a jey opagarãha péa ha'e peteĩ deuda oĩva ha tres meses ndo ndopagáiramo tres mése la imicromedidóre, entónse ojekortáta chuguila iservísio de água avei ojekortáta chugui. Ha entónse oñemoĩ'arã al día ha una ves ke ojekorta ha jaikuaa oreko la ikósto káda organisasiónpe. La Húnta de Sanamiénto Kuruguaty okovra la Reconexión okobra ciento cincuenta mil guaraníes, ha Nueva Conexión okobra ha'ekuéra seiscientos cincuenta mil guaraníes. Junta de Sanamiento San Cayetano, Reconexión okobra doscientos mil guaraníes. Ha Nueva Instalación de Agua con Medidor ojekobra setecientos cincuenta mil guaraníes al contado ramo, ha ochocientos mil guaraníes en cuota ramo. Ha opagarã en cuota ramo opagarã cincuenta por ciento opagávarã. Opagarã cincuenta por ciento, o sea, cuatrocientos mil opagarã ha pe cuatrocientos hembýa opagarã en cuatro cuotas iguales con el uso del agua opagarã upéva. Ha derecho de conexión, junta de saneamiento, Santa Rosa-pe, Arauj, camino Araujokue oĩvape Olimpia ikancha ypýpe oĩva, upéva un millón de guaraníe okobra la derecho de conexión ha al contado arãve, jepopyhýpe, un millón de guaraníe avei okobra la derecho de conexión ha al contado arãve, ha upe ángulo oĩva cada junta-ngo oguereko la irreglamento oĩ Ndaha'éi igualepáva. Ha la upéva la ñakumpli va'erã entónse péicha oĩ la organisasión de la Junta de Saneamiento y Comisiones de Agua de nuestro alrededores ha umía la ñamomarandúva jahaokuápe ikatu hag̃uáicha ñaime al tanto ha ikatu hag̃uáicha ñamehora jahávo káda día la ñane Junta de Saneamiento. Ndajarekóiramo la pláta he'íva lo mitãngo jaguerekóramo algún desperfékto nikatúi jaarregla ha upévare ifálta la pláta ha upévare la usuário ja'odevéva ha odevéva hína opaga la iservísiore ikatu hag̃uáicha jaguereko la fóndo ha ikatu hag̃uáicha jaarregla ensegída la provléma oĩramo. Mba'eteko Babel jaha ne rendápe.

Maravilloso es el prodigio de la natura, pende porãgui ko che apytáva che jurujái, nunca se apague los cabrilleos de sus pinturas, ni pe yvága ko la peẽicha nda'iporãi.

Entre amigos, Emiliano R. Fernández ojai va'ekue oĩ jave mba'apohápe obraje-pe iñamigokuéra apytépe, péicha opurahéi José Calazán.

Ha como de siempre, Abel Benítez oĩ ñanendie control central-pe ha ro'e jeýma peme jajoaju y potĩ rekávo. Upehague g̃uarã jahekáva la y potĩ jaguereko hag̃ua en todas las comunidades, en todas las colonias. Ha la jaguerekóramo la agua potable jaguerekóramo enteroite hendápe ngo sa'ive la mitã hasýta, sa'ive orekóta la enfermedades hídricas he'íngo chupe la doctor-kuéra. tiene enfermedad hídrica ha imba'éicha rupi upéva pe okytucha ramóme ha pe seca ovéngo la mitã hetave oguereko la oreko la problema estomacal he'íngo upévape avei la hasy la ipy'ápe ha oreko mareo, oreko diarrea, oreko vómito mba'ére upéva porque pe oky va'ekue pe ama la raudal og̃uahẽ la ñande akã acuíferope og̃uahẽ la ñande y rendápe ha upéa agua contaminado ha upéa la jai'úa heta hendápe jai'úa la noñepohãnoi'a la y ha entonce upéva la ome'ẽa la enfermedad la causa a las personas más vulnerables he'ingo especialmente a los niños y

Ha ymave guaréngo he'i mba'e'ỹi ko ñane mbohasýta he'íva ore yma ka'avýre roi'uakue tractor apykuerépe y ono'õakue he'i roi'u nacientegui, arroyítogui roi'u he'i ha ko'ág̃a oĩ totalmente contaminado la péicha gua'y oĩha najarekovéima la ykua, ndajarekovéima la ykua yvu, ndajarekovéima la naciente, la arroyito umi ajei'u hag̃ua Naiporiveiméma pórke esta kontaminádo ha upéicha rupíngo jaguereko va'erã la água potávle jaguereko va'erã ñane komunidápe ñaipohano la ñande y. Ñande solamente jaipuru va'erã ipokloríto de sódio la ñaipohano hag̃ua. ha upépe entonce la gérmenes ha la bacteria og̃uahẽva la ñande ýpe ojukáta la cloro ojukáta chupe ha jaguerekóta realmente agua potable. Ha upéva entonce he'i ñande la Ersanpe voi he'i ñandéve que la ley debemos cumplir he'i upéva he'i ñandéve que la ley debemos cumplir he'i y ha ñaipohãnova'erã la ñande y he'i ñandéve. ha ja'évo ñaipohanoa ñande y la Junta de Saneamiento de Curuguaty oipohanombaite la hi'y enteroite pozo oguereko aiépe último ñeinagurákuri la pozo número 13 oñeinagurákuri pozo número 13 oñeinagura ha upépe la oĩ dos tanque ojoykerépe San Isidro lado éstepe

Oĩ tenondépe la traváhore avei hína karai Remigio Río kuehe omomarandu hína kuri ha he'i ñandéve hína la oĩ la lugár nog̃uahẽ porãiha la y ha umíva ro'e hína kuri rojúvo ke la héntepe la rasionálmente oipuru hag̃ua, oipuru porã hag̃ua ha oñemoĩ hag̃ua al día la iñovligasiónes de servísio de águare. Oĩ heta ode odevea hína ha ko semana aie lune guive oñeseta hína corte del servicio de agua pe oñeseta hína entonce odevea más de tres cuota, odevea más de tres cuota entonce oeha ani anga upéi ojecorta chugui la i servicio de agua ojecorta chugui ha ipochy hína ti ha upéva la jaheka entonce para que no le okurra eso, pórke la servísio de água ojekorta ñandehegui ha ñarrekonekta jey hag̃ua japaga la rrekoneksion doscientos mil guaraníe ha japagárã la ñande déuda ave. Jadevéramo cuatro kuóta ha mba'e jadevéramo, upéva cien mil guaraníes. Cien mil guarani entre la cuatro cuota, ha upe cuatro cuota-re ikatu ojekorta ñandehegui hína, ha ojekorta jepérõ, entonce japagárã la derecho de conexión, ha'éva doscientos mil, ha japagárã la ñande deuda, ha upéicharõ japagámarã trescientos mil guarani, doscientos mil guarani la japagareietéta entonce, Ha umívape ndovaléi ñag̃uahẽ ha entonces ñañemoĩ al día la ñande servicio de águare, ñañemoĩ al día la ñande servicio de águare ñaikotevẽ ojuhe la ñamehora hag̃ua la ñande servicio. Ñandéko ñamehorapa jajugo hína la llegada de agua del pozo al tanque, ñandéko la ñande pozo tuichave Junta Saneamiento San Cayetano San Isidro lado oeste pegua jaguereko amoite cuartel ypýpe. Pe cuartel Aviación ypýpe jaguereko la ñande pozo pe esquina pe upépe jaguereko la pozo ha upéa ou pe ruta orilla pe escuela ypýpe ou arriba oguahẽ la tanque pe ha upéi ojedistribui mombyry la hape ha eh, Sa'íma og̃uahẽ he'i hikuái ñande ha umi ajarrevisa hag̃ua oguereko peteĩ oroguereko peteĩ plan de trabajo hína ha la trabajo he'i ñandéve la técnico la onohẽ'arã la motor ha okambia ha omoĩ jey hendápe omoĩ jey Tres millón y medio de guaraníes ohupity, tres millón y medio de guaraníes upe la caña oñenohẽ, la motor ha oñemoĩ jey, ha upéva entonces ikatu hag̃uáicha jajapo ñañemoĩ'arã al día la ñande obligación-pe, ani ñaha'arõitereíti péva. ha oĩ he'i a altúra pegua ndaorerupitýi he'i, ha upévango la y opa jepépy la kañeríape opa jepépy ha pe bájo pegua, entónse siémpre ipresión porã chupe ha pe altúrape nahániri, pórke sa'i og̃uahẽ he'i, ha entónse upéva la traváho ojejapótava hína ha umi arã ñaikotevẽ la efektívo, ñaikotevẽ la, ñaikotevẽ la japaga hag̃uára ñande traváhore ha Oimépa la mba'e la oĩva la motor para oñembyaíva, ofaltápa chupe mantenimiento, ñane káñopa ikuaátapa, ojekátapa mba'e, umi ajaikuaa hag̃ua. Ha entonces péa ha'e peteĩ marandu ijejapóva hína de la Junta de Sanamiento San Cayetano, San Isidro lado oeste-pe oĩva. Ha ja'évo San Isidro lado oeste-pe karai Remigio Río omba'apo hína kuri orreparti la factura, orreparti hína ha algunos trabajo de arreglo ojapóva jaikuaa la arreglo vecinal oiko, siempre oñekytĩna ñane káño ha upépe oñehenói jeýma chupe, ápe oñehẽ la pende y, he'i eju ke arregla, he'i chupe ha entonces siempre ha'e oho oarregla la ñane cañería ha Upéva jajoajudárã enterovete a los usuarios con la comisión directiva para poder así mejorar nuestro servicio de agua. Ha péva ha'e la recomendación entonces la Junta de Saneamiento San Cayetano peguáva San Isidro lado oeste-pe oĩva.

La usuario ojo'oa la pasakálle ha la técnico la plomero oho okonekta ha omoĩ la canilla la pe un metro pe linde ryepýpe omoĩ la canilla upéa la compromiso de la junta de saneamiento ha oguahẽ haguã la pende rógape upéa japeẽma pejapóta pemog̃uahẽ la pende rógape ha algúno mba'éicha rupi ore la rojo'óta la kálle, rojo'óta he'i ha peẽngo la peipotáva la y ha la oĩ ñañoñe'ẽimaha. Entónse jaipotáramo jajo'oarã pyjajo'oarã ha ore la ore ovligasión la konexionte la Húnta de Sanamiénto okonekta hag̃ua por la rréde. Ha avei arrepeti jey oĩ odeve odeve a la más de tres kuóta ja Por su micro medidores ndopagáiva ha ndopagaséi apea, oguahẽta chupe avei la corte del servicio. La micro medidor japaga va'erã oreko la icosto ciento cincuenta mil guaraníes al contado ramo ha japagáta ramo en cuota hasta cuatro cuota ha imetete Un poco más de doscientos mil la cuota igual-pe oĩ un poco más de doscientos mil oĩ ha entonces umía japaga la ñande servicio de agua upéicha la ñane instalación de micro medidores ome'ẽta ñande garantía la ñande rogapýpe ha jaipuru hag̃ua racionalmente.

De vuelta con la programación Yayoayú Ypotirecavo de la Asociación de Junta de Saneamiento de Canindeyú, zona oeste, a través de la Radio Popular Canindeyú Digital. Como de siempre, Abel Benítez Ñanendie, Control Central, pe Jaro Eyeuma PM Yayoayú Ypotirecavo. Upévango la jahekáva la ñane komunidápe jaguereko hag̃ua la y potĩ, ha upévango la autoridáde departamentál, autoridáde nasionál umi oprokura la jaguereko hag̃ua la sistéma de água jaguereko hag̃ua. Ha pe água potávlengo jaguereko hag̃ua ha upévango en tóda las komunidáde, kási el noventa i nueve por siénto De Canindeyú mango oguereko la sistema de agua, oreko la sistema de agua ha upéango ñande jaipuru'ã la hipoclorito de sodio, cloro jaipuru va'erã jaklora hag̃ua la ñande y, ñamoĩ hag̃ua la cloro la oĩ apéango oĩ la peteĩ máquina jey árape omba'apo jave la ñande electro bomba omba'apo va'erã avei la ñande ñande clorador ha upéva entonce ikatu hag̃uáicha la ñande sistema de agua oclora ñandéve ha mba'e ojapóva la cloro, la cloro niko ojuka la bacteria je'e ojuka la micro organismo ha upéicha avei omopotĩla ñande y, alga umíva ndorekói la ñande y la orekóa la cloro ha upéa la entonce la ojuka ha upéa ngo pe mitã oimía ome'ẽ chupe vida sana vina vida sana ome'ẽ chupe entonce ojukapa upéa la orekóa la sistema de cloración oguerekóa ha upéa la jahekáva entonce para tener realmente agua potable en todas las comunidades en todo en todo el sistema de agua Ha upéva he'i ñande la Junta de Saneamiento de Curuguaty el uso racional del agua potable beneficie a todos, he'i. He'i ha upéva la jahekáva entonce para mejoramiento. Ha racionalmente ja'évo jaipurúarã la micromedidor, micromedidor-pe energía eléctrica-ngo ja oreko la imedidor, oreko la imedidor ha de acuerdo la jaipuru, de acuerdo la jagasta japaga la electricidad-re. ha la y upéicha avei, de acuerdo la jaipuru quince mil litros de ome'ẽ ñande la Ersan la consumo mínimo para una familia. Ha ohasáva la quince mil litros entonces jaipuru ahérava la excedente, excedente ha upéva la excedente ojecobra a dos guaraníes el litro, ojecobra a dos guaraníes el litro ojecobra la excedente, Ha upéva entonce ja'e chupe jaipuru la jaipuru veinticinco mil litro mba'e jaipuru la y la kuru guatýpe jaipuru ha upéva upéva ovale treinta mil guaraníes la consumo mínimo ha nueve mil litro ohasa la ohasa la excedente ha nueve mil por dos, dieciocho mil guarani, entonces la japagávarã la más de treinta mil guarani ári. Ha upéva la excedente oĩva ha upévango ndahetáingo upéva ha heta oĩ la ohasáva la dieciséis mil litro ku ruguatýpe de dieciséis mil litro ha a nivel nacional quince mil litro la consumo mínimo oñemoĩva la ERSAN omoĩva. Ha Junta de Saneamiento San Cayetano-pe quince mil litro ohasáramo entonce la excedente ha upéva la ñande reglópe quince metro cúbico he'i. Ha upéva en metro cúbico oĩhína metro cúbico he'ise mil litro. Un métro kúviko es igual a mil lítro, ha upéva la ohasáva ha entónse ohasáramo, ohasáramo la quince mil lítro, entónse japaga la exedénte ha ja'e la Húnta de Sanamiénto San Cayetánome peteĩ usuário oipuru la y treinta mil litro de, de y oipuru. Ha quince, quince mil litro entonce oreko la excedente, excedente. Ha la excedente quince mil litro re opagata treinta mil guaraníes ha pe consumo mínimo veinticinco mil guaraníes. Entonces treinta mil más veinticinco, cincuenta y cinco mil guaraníe la ikonsúmo opagárã entonce ha péa entonce la ohasáva. Ha péango oĩ oĩ la anteriormente peteĩ ógante oĩ ha upéi la ótro sítiope ojogapo la itajýra hembireko imembýma, upéi rie ojogapo ótro ha péicha guáva, Entonces cada óga, cada familia oguerekoarã peteĩ conexiones, ha peteĩ conexiones oguerekoarã conexiones aparte oguerekoarã. Ha la micro medidor orekóramo entonces jahecháva, jahechava'erã la mboy familia-pa oguereko ha opaga la excedente oĩva opaga la iservicio de agua-re. Og̃uahẽ oho hu'ãme ñane rembiapo este día guáva ñame'ẽ agradecimiento a Abel-pe ñande ajuda reñasẽ hag̃ua al aire ha upéi entero usuario de agua oĩva de gestiones de agua oĩvape g̃uarã ñande saludo ko mba'apo renda guive ha ja'e a la audiencia en general ág̃a próximo sábado ñaime jeýta oñondive kuéra hasta entonces.